zvomuno muGwande mwana waNerwande vekwaMakurumure Soko. I respect these Soko people because I heard that the way we moved from Bvumbura, Buhera to Hwedza Makurumure and in Rusape, Tsoka was like this. My grandfather

uh, which will culminate or result into uh, elimination of certain members, if, especially the siblings of the killed uh, uh, person who are supposed to be the hay or aifanira kuzogara nhaka yeushe saka takazoona kuti sekuru vangu vainzi vashereketa nemukadzi wamambo vachawe naamariwa vanga vasina kushereketa nemukadzi wamambo asi mushure mekunge varuswa vazvara vana vavo Chawe, Mariwa naDeredza vakazotsakatiswa. Vatsakatiswa pari zvino tichiri kuita history kwanyashana handingataure hangu kuti vakatsakatiswa namambo upi. Eh, eh, pane nhoroondo dzakawanda dziripo dzekuti dzimwe dzake hatingakwanisa kuzitaura pari zvino dzeushe hwekwanyashana zvekuti kwakazouya vanhu ma1952 vachititevera vachitevera sekuru wangu baba vangu kuti vagare umambo baba vangu vachiramba 1972 kukazoteerwa zvekukaoneka baba vajohn nyashanu the journalist that you know kunzi vagare umambo e, vakaramba e, kukazogara vamakiwa vamakiwa vakazogara ivo kusvika 19 around 72 pavakazobviswa pakazoteerwa futi isu asi zvinetsa toda kuti taure zvazvinetsa zvisaa kuti mongoona kuti no takawira nyashanu part of it imba yeumambo kwanyashanu hatidi kuita deep into that because that is non concerned about my birthday but my birthday means to the people ndonzi mafira vakatifira ndine mazita akawanda vanhu vanonzi vanchinzi vana putu magumanyundo tswere ngoma afante afante ndichakutaurirai mamining emazita yagore negore nhasi ndichakukwanisa mbo kutaurira kuti rekuti takawira ndakaipiwa namai vangu masa ndavabvunza kuti vakandipiresta amazita ah, acho akawanda ndichapota ndichikupai ndokupai vamwe gore rinouya kuti anorevei but mazita angu akawanda mamwe acho muchaona kuti kutodete mbadzinza rangu arakabva eh, asi chandangotaura hangu reviri chinhu chandadzidza at 55 years hakuna munhu achakwanisa kundishatirisa ndine mitemo yandazvipa ine yekuti handifaniri kurara ndakatsamwira tsamwa even uri wewo ndikanganisira ndotokuti sori asarari wakatsamira tsamwa pane chinhu chandida kusiyira vanhu varume ndovabvunza kuti iwewe unoda here kuti mukadzi wako arara nemumwe munhu haudi it's obvious saka iwewe kana wakunorara unokecha bhawa munhu arara nevanhu more than a thousand worega futi kudzivirira unorara nemukadzi wako usina kudzivirira zvinova kuti mukadzi wako iwo arara nevanhu vese vakarara nemunhu iyeye nekuti zvavakasiya maari wakunozvipa kuchi mukadzi wako saka usataure kuti mukadzi wako iwewe haudi kuti aite chipfambi nekuti unenge uchitomuranzika nevarume vaasingaoni mukadzi wako akazvibata akakwanisa kuziva iwe chete paupenyu asi unowanikwa iwe uchinomuzivisa nevarume nevamwe vakatofa ngatipafunge ipapo varume ndo shoko randida kusiyira vanhu kuti usarare wakatsamira tsamwa usaite kuti mukadzi wako asangane nevarume nevamwe vakafa vese nekusako kuti watadza kuzvibata handina akawanda andokwanisa kukusira this is my message for 2026 have a good 2026 photo veteran unlimited nyashanu mutekwatekwa dapi mafira vakatifira magumanyundo zwerengoma bendekete zukuru aruswa akaiswa pamandi yemichi kubvumbura kuvahera muzukuru wadirikwi muzukuru wadukuta muzukuru wambiru dzapasi muzukuru wamamusha vanhu muzukuru wamurenga muzukuru wamambiri muzukuru watovera tombogumira ipapo toisirira ipapo asi masomo ari kuuya ndombokuroverai kamunhu

vaindetiswe rengoma ndichitsvaga mombe ndichitsvaga huni vachendetiswe rengoma agumanyondo vona vaindetiswe rengoma dzakawanda maita vake yanikupeke chipiri takura namwe ambuya yangu vainzi vaparwa uya vanga vakasimba vaine kachuno kanenge kaigo asi vakatakura zvekuti vaiti vakasunga zambia yavo kana even vakakubereka wanga usina waisambofanira kusungwa bcause unenge wakagara kana kuti mubako mugudzururu kana kuti muberevere tambira yambuya parwa uya vauya mbuya parwa uya vauya tambira yambuya parwa uya vauya mbuya pavauya vaya nhasi vakanengesera kawe matanda mbuya pavauya vauya wavaswero choo chakamhiri kwapindura mbuya pavauya vaya nhasi vakanengesera we matanda mbuya pavauya vaya wavaswero choo chakamhiri kwapindura mbuya pavauya tarirai vanodzadza rekavo kavo mbuya pavauya vaya vachinyengetedzwa nematame enzira Mbuya parwawu yavaya tambirai mbuya parwawu yavawu mbuya parwawu yavaya tambirai mbuya parwawu yavawu mbuya parwawu yavaya tambirai mbuya parwawu yavawu ya mbuya parwawu yavawu ya ah vaya vakanaka mbuya vavo vaiti kana vabva kundari vaina vachimombe asi ndotarisira kuti vanenge vaidanana naachimombe vaiti vasvika pamba pedu wotanga kuchipopota manje ndokuti paa pari pambuya vakuru kavanyakatanga mwana wamazvitireni mwana waseke wokuti kana vangoda kuzorohwa netsvimbo naachisaira kana nake nesomva wangoti ngori mumba medu vaipopotera sabhuku vava pamba pedu vachiziva kuti kuko kurudyi kunenge kuine kwatete wavo vainzi vachiota wozobva ipapo vanenge vaperekedzwa naachimombe vasiiwa pachi vasiiwa pamatanga asi anga ari mukadzi wakwamarutaka ndinenge ndaiona nge vaidiwo nakenes kugarwa naka but vachimombe avo ndo vaivaperekedza vaienda navo kundari pane paine kakudanana maionera andaita bcause ndaizoti ndatumwa inini foji kana achimombe kuenda kwapa kwauye haa ah, nyaya chainga isiri foja iyo ndo ndeisira ipapo bcause isecret dzekumusha kwandakakurira eh, kasong kandakaimbira mbuya vangu iyo vamwe muchaona kuti masongo angu esandeechimba anotaura life yangu